Ýewropa gepleýär erkin türkmen radiosy. Bu saparky gepleşik şo ne hak gelen prezident tohum barada bir köp zat sorasym gelýärdi şu tohumdan. Berdi Muhammedow, ulusy manka sana degişli. Sen eks bolun bolin bara maslahatda da sen ba eks bol. Gurluşykda-da sen ma eks bolup. Bir ýerde bir zat açylsa sen ma eks bolup. Sen näme eks bolup? Hemme ýerde eksiňi görkezmelimi? Arkadag şäherini gurduň. Innowatsionny Arkadag şäherini açdyk. Ýöne o innowatsionny Arkadag şäherinde kimler ýaşamaly? Seň tohumyň diňe seň tohumyňa degişlimi? Ýa seň ýanyňdaky ýalakalar, ministrleriň iki egilip salam berýänleriň tohumyna degişlimi? Ýa-da başga welaýatlardan gelip ýaşabilýän adam barmy şo ýerde? Sen maňa şony aýtsana. Sen näme özüňe inibitseňli şäher açdym diýen bolup, hondan bärsi boljak bolýaňmy? O inibitsonly şäheriňe awtobus urup barýarmy? Sen maňa şony aýtsana. Oňa iň bärkijesi baraňda-da, Maşynyň köne bolmaly däl, arassaja bolmaly, ak maşyn bolmaly, garasy bolmaly däl, nämesi bolmaly däl diýip, müň gepiň başyna ýetýäňizlewi siz? Aşgabat siziň ataňyzdan galan mirasmy? Siz kim beýdip adamlary bara eýläk-beýläk salman, o ýerden-bärden kowarýaly? Iň bärkijesi adamlar Aşgabada işe barybilenoklar, bilýäňmi sen şony? Serdar Berdimuhamedow saňada degişli guş kelle. Beýinsiz. Senaýyň kakan otur diýse otur ya tur diýse tur ýene onda närse prezident bolan bolýaňmy gyz? Hajyr edip gelen bolýaňmy? Hajyr edip geleniň bilen näme pygambar bolduňyzdyr öýtýäňizmi siziň tohumyňyz? Nirde siziň tohumyňyz pygambar bolupdyr da hajyr edip gelýäňiz? Binamys tohum siz. Onsoňam Mara, Manka, saňa degişli. Özüňem gitýäňde in o näme etýäň? Çagalar hassahanasyna atýaň, oň içiniň monumentini zadyny goýuj deme, monumentini bolýa görýäň zat etýäňde monumentiniň içine-de bara atyň heýkelini goýýaňmy, ýo eliň ellene ýürek ýasatýaň, oň içine-de atyň heýkelini goýýaňmy? Gyýw, sen eger şu ýerden hat detskiý hasahana açýan soň çagalar üçin hasahana açýan soň o atyň heýkeli näme işi bar o ýerde at atyň näme işi bar o ýerde sen kelleň diýen at bilen iti işleýän bolaýmasa manka hä Köçäniň lampalary haý nähili sudurda nähili neme bolmaly diýen bolup bara ýanyňdaky ýalakalara kölekede oturyp goşgy aýdyp berýäňmi saňa o goşgyny sen ýanyňdaky şahyr sumuk ýazyp berdimi Çawlyýewa ýazyp berdim saňa o goşgyny şuny okap ber. Arkadagym şuny oka şu gowy goşgudyr diýen bolup ýa. Beýinsiz arhitektor bolduň sen. O maslahatyň başlygy bolduň sen. Gyýw, hemme ýerde sen wala gyz. X bolsaň X ýerinde otura, ýa oturmany bileňokmy? Orslar aýtýar, durnaýa glava nagam pakoýi ni daýot ýa sen şol öýtgene. Hakykatdan hem şol sen. Sen öz ýegenleňe seretýäňmi? Ýegenleriň näme et näme oýýanny, hä? Gidip, çölüň içinde aýdymçy çagyryp, dynç alýarlar-la gyz olar. Nirde görlüp eşdilen zat? Sen şu ýyl näçe ton bugdaý ýygdy Türkmenistan, sen şondan habar bersene? Sen eýläk, beýläk Türkmenistanyň gazyny, suwuny, nebtini, toguny, zadyny satýaň, satýaň, oň gelýän pullar nirde? Näme üçin sen adamlaryň aýlygyny köpeldeňok? Näme üçin sen garrylaryň pensiýasyny köpeldesiň gelenok? Sebäbi golluk, gaýrat gerek ony etmäne sende o gaýrat ýokda bilýäňmi? Sen adamlary çöreksiz, unsyz saklamany gowy görýäň hä? Azyk harytsyz saklamany gowy görýäň. Näme üçin Aşgabatda azyk harytlar atasynyň bahasyna aldyda gitdi? Näme üçin azyk harytlary satylanok Aşgabatda? Hijem azyk haryt döwlet bahasyndan satylýan magazyn ýok Aşgabatda. Hemme zat kommerçeskiý, hemme zat Atatň bakyrdyn alny uçdy gitdi adamlar näde beklenmeli. Iň ärkijesi Başga welaýatlardan şu ýere işlemäne gelen adamlar maşgalaly gelen adamlar çagalaryny çagalar bagyna ýerleşdirmek üçin 300 ýa 500 dollar bahadan bermeli tölemeli şolar. Näme üçin şolar şu çagalaryny ýerleşdirmek üçin pul bermeli adamlar hä? Näme üçin? Sebäbi aşgabat teň kakaňdan galan miras hiç bolýaňa. Azyk haryt ýok Aşgabatda gymmat bahadan Her kim çagyryny sazyga o çagylar bagyna ýerleşdirjek bolup 300-500 dollardan alsynlar seniň býujetniň işgäriň başlyklary hemmesi oturanlar Bilim ministri saňa degişli Okuw ýerleşdirmek üçin go okuwa ýerleşdirmek üçin Iglis dili, nemis dili, rus dili we şu başga daşary ýurt dilleri bolsun diýen ony çaga başyna 1000 dollardan alýarlar. Nirde görlüp eşdilen zat ol? Hä? Iň bärkije-de çagalar bagyna üç ýüz, bäş ýüz dollar töleýän bolsalar, onda adamlar gününi nädip geçirmeli? O puly nirden almaly? Diňe inewitsyony şäher gördüm, inewitsyony gämi gurduk diýen o agzyň dollaryp köpeldip aýtýaňlar. Hakykatdanam Mara, türkmenleriň bir nahaly bardyr. Akmak sürer Döwrany akylly onuň haýran diýen ýalyky haýran galýa biz akylly adamlar saňa sen wara maskarabaz dünýä boýunça maskarabaz bolduň indi näme etýäň sen indi eks manka saňa degişli saňa diýýän şu zatlary öz agtyklaryňy aýalyňy muzeýe giden bolýamy haly muzeýine haly dokamany öwretýämi ogulgerek agtyklaryna ogulgerek Saňada degişli, sen agtyklygy hal okamany öwretmede bara, irdenjik turup, sygyr sagmany öwret, pagta ýygmany öwret, hamyr tutmany öwret, siziň bara alma biş agzyma düş hemmäňiz, siziň tohumyňyz şol, sen agtyklaryň näme edip ýedir öýtýäň hä, mekdebe gidip, maşynly gidip maşynly gelýändir hä, goramalyja gidip goramasylyja gelýändir hä agtyklaryň sen, beýle siz akylly adam bolup galdyňyz hä, hemmäňiz. Gidibem o gaýnynäň alajasyny dokady, alaja dokady. Oňa-da muzeýe padarka we sowgat beren bolýaňmy? Waý, hakykatdanam Marat tutuş Berdimuhamedowlar tohumy maskarabaz tohum bilýäňizmi? Serdar senem maskarabaz, senem agzyňy gille ekdirip sen, senem alyp çagalaňy Angliýa ugradarsyň-a hä? Gyzlaň Angliýa okamana ugratjakmy? Ugratsana, Gara maýaklara saňa suwuna gazyna pul töläp nalog tölesinler senem olaryň nalogy alla çagalaryňy daşary ýurtda oka binamys ow siz ow siziň hemmäňiz binamys binamys tohum bizar boldy sizden türkmen halky bara ýakasyny silkdi indi azajyk bara milletiň aladasyny etmäni biliň azajyk öz graždanlaryň öz raýatlaryňyzyň aladasyny etmäni öwreniň Ile özüňizi görkezip bara on açdym myn açdym diýip bara iliň öňünde gompormaňda. Siziň nähili tohum, nähili haram diktatordyňyzy hemmesi bilýär. Siz diktator tohumy, siz başga hiç zat däl. Özüňizden başga adamy ýerine goýuň. Serdar sen näçe sany ministr aýyryp, näçe sany ministr ýerini çalyşdyň, hä? Iň bärkijesi Kalýan satýarlar, kalýan açdy, kalýan çekýärler. Çagalar kalýanyň suratyny paýlaş diýip, näçe sany ýaş oglanlaryň durmuşyny ýakdyň. Sen maňa şony aýtsana. Hä? Sen beýle akylly prezident, ýaş prezident bolýan bolsaň, sen mundan gowrak bolardyň. Ýöne seňem beýniň kakaňkydan üýtgeşik beýin däl. Seňem beýniň gurakdyr, bilýäňmi? Ýegenleňi ýegene iň gowusy. Jeň elleňi ýygna, botoks etmeli däl, dyrnak ekmeli däl, sary saçyňy sara boýamaly däl, sen diňe aýallara güýjüň ýetýär. Ertir bir gün aýdarsyňam, o köýnegi geýme, bu köýnegi geýme. Ow gerek bar gitde senem eks äriňe aýt, saňa täze köýnek alyp bersin, şo bir gök pommadda gezip ýöremede, azajyk reňkiňi senem üýtgedäý. Haram binamys tohum diýerler size. Adamlar sizden bizar boldy. Hakykatdan hem bizar boldy. Millet bara sizden ýakasyny silkdi. Ýatanyň üstüne turan gelmez tohum diýse.